Reit Sean, um, croeso i'r ofal. Diolch. Uh, mae'n hapus wrth ti fod yma fe? Mae'n ma gret, um, gadwyd yn ôl ni hometown club, beth sy'n gael o, ac uh, yeah, chwarae'r dre, na bod pob yma bron, uh, o'r ffans weith lawr i'r bol boys, ydw gwir, ond uh, na, gret yn ôl. Dwi'n cofio chdi ddod yma blynyddoedd yn ôl, um, pan mae dy dad yn is reolwr, mm -hmm. efo Lee Dixon, a dwi'n cofio chdi, o'ch ti'n cysur fyny fo'r chwaraewyr a'r golis a felly, 'Di o 'di bod yn rhywbeth ti 'di bod isio neud ers hynna? Chwarae i Gaernarfon? Dwi erioed 'di ddeud fydda i chwarae i Gaernarfon un diwrnod a ma'r adeg 'di dod ŵan. Yym dwi me'wl bod 'i fod yn grêt, blynyddoedd 'di bod yn grêt adeg yna pan odd Lee Dixon yn curo efo Dad a petha a a chwaraewyr rei o n'w dal yma heddiw ond yy na yym e- ma' 'di bod yn we- tair pedair mlynadd ŵan. Yndi mae 'i yndi tair blynadd. Mwy ers i hynna ddigwydd ond yy na ma' 'na lot o successes 'di bod yn y clwb ers hynna a yndw dwi edrych ymlaen rŵan ddod yn ôl a gweld gwyneba newydd yma a gobeithio gawn ni mynd lan a fod yn successful eto. Na fo. A lle wyt ti 'di bod yy yym drost y tair blynadd dwytha 'ma t'wod t'wod lle ma' efo yn dy gyrfa chi yym i pwy ti bod yn chwara? Yym wel dechra off yym o'n i fel Bangor mynd trw'r academi fan 'na myn' mewn i'r yy tîm cynta a wedyn yym nath y cyfla ddim dod i ddeu gwir o fan 'na a wedyn gesh i'r cyfla i ddod i Llandudno wedyn yy dwi 'di dechra flwyddyn yma dechra'r yy gynghrair yma 'dyn ma' jyst un o rei heina lle ma' pêl-droed yn symud yn sydyn yym ti ga'l rei cyfleon i aros ti ga'l rei cyfleu i fynd a jys jys get on with it i ddeu y gwir ond na ma'r cyfleodd i Gaernarfon 'di dod a dwi 'di cymeryd o with both hands os dwi'n ca'l 'i ddeud yna ond ia ma'n grêt. 'Na fo. A wedyn ma' gennon ni gema mowr d- Dwi'n gwybod ti 'di bod yn yy yn y cae a ballu watsiad yr ogia a ballu yym ti'n gwybod bod dim am y ti yn ma' gynnon ni gema mowr dod yy yym i fyny ŵan Denby fory a Rhyl wsos nesa yym ti edrych mlaen i hynna? Yndw yy nes i ga'l lwc bach ar y fixtures cyn dod lawr yma i ddeu gwir ond yy ma' gem fawr yy fory wrth y ryn yn erbyn Denby sydd yn yy ail yn y yn yn y tabl ŵan a Rhyl wsos nesa t'mo' ma' Fflint 'di o wedyn ar ôl hynna 'de? Siŵr. So ma'n tair gem mawr i'r clwb a siŵr sa gyd mynd yn ry bell os gydwn ni'n mynd a cipio tri pwynt ar ag y tri gem yna which sydd yn grêt ac yym na fel ti'n deud gydra'n gydra'n disgwyl dechrau fory a rhaid y crys na ar a chwarae flaen y pobl sy'n dwi'n dwi nabod hoci lleol yn chwarae tîm lleol a na fo'n grêt. Um, Dwi'n mynd chdi ar y spot yma de, gwybod bod chdi bod watching ni dros y mynyddoedd de. Oh. Allan o'r hogiau giad yma, a ti wedi bod nhw lot o weithiau de. Pwy ti'n edrych ymlaen i chwarae hefo yn yr un tîm y mwyaf? Ti'n cael be, mae 'na ddipyn sy'n gallu rhoi fyny yna. Yna di rei. Sut mae chdi ynddi? Um, Nathan Craig, obviously. Um, rwy'n ei dalent o, a'i experience o, mewn pel droed ei hun. A hogyn lleol arall, um, Rai Williams, hogyn ifanc lleol eto. Um, a efo ddynas, Jamie Brees, ydyn ni'n edrych ymlaen chwarae fo, achos mae'n un o

Sure. Uh, fy hun, uh, na beth ten rôl, os ag chdi'n dweud o, um, competition mawr, pethau gael ei rong, ond... Na ni, dwi'n ni trio taclo a trio gael, ond um, na gyda'i chwarae fwy o positions yn digwydd yn chwarae yn fy nain fyny yna ben fy hun, uh, y left neu right hand side, mae o'n y pedair position yna gyda'i yr attacking options sydd yn gyda helpu'r tîm efo hynna gyd, ei gwir. A lle wyt ti'n gobeithio fydda ni ar diwedd y tymor yma? I ddweud bod ni'n 5 pwynt o flaen yr uh, tîm sy'n sy ail. Um, dwi'n gweld ni'n mynd dda cipio'r uh, lig yn ei gwir. Um, mae yna iddyn ni, um, fatha ti'n dweud, um, mae'r chance iddyn ni o'n cymeryd o a trio profi'n hynna'n yn y Welsh Prem os da ni'n wedi cyrraedd yna i ddeg wir, so mae'n ddiw'n tyff deuddag gem, so ond fatha ti'n dweud, gael hynna dros o dwi'n reit confident o'n i'n gyrraedd lig yma. A sut wyt ti, so ti wedi chwarae yn y uwch gyngrair efo Bangor a Llandudno yn ddiweddar yma, sut wyt ti'n, sut ti'n meddwl da ni'n cymharu efo tîm o fel Ti'n gwybod be? Drwy watsiad nifer o teams yy Wales Prem sy 'di dod i'r Oval a chwara' ma' Caernarfon yn ffitio mewn yna strêt awe i yn barn fi ddeu gwir ac yym dwi'n me'wl yy os os fydd Caernarfon mynd fyny i'r Wales Prem blwyddyn y- blwyddyn nesa 'ma yym dwi'n gwel' n- dwi'n gwel' ni'n ffitio mewn strêt awe yym yn tactegol yy y physical aspect o'r o'r gêm a odd 'na ddigon o talent yn y tîm i ddangos bo' n- bo' Caernarfon yn gallu curo'r tima mawr 'ma fatha ti'n gweld.

Dwi'n gobeithio wneith y sbort ddod uh, fory a ar y games eraill i ddod. Ah, dwi'n dwi sach neithio. Um, bob, lwc, bob lwc i chdi um, efo Gynarfon, Sian, os ydych chi wedi yma'n blynyddoedd ddod. Nice one, diolch fawr. Diolch i chdi.